Villmools Merci, Här President, Dir Dammen an Dir Hären. Mir soen dem Här Statsminister villmools Merci fir seng Erklärung vu gëschter. Am Groussen an Ganze fillt d'ADR sech duerch déi aktuell Positioun vun der Regierung confirméiert. D'ADR huet sech ni géint d'Impfung, awer ëmmer fir d'Fräiwëllegkeet vun der Impfung ausgeschwat. Eis Linn wor ëmmer déi fir d'Grondrechter vun de Leit ze schützen, eng kënschtlech Iwwermoraliséierung vun der Debatt ze kritiséieren, d'Noutwennegkeet an d'Proportionalitéit vun alle Moossnamen ze préiwen. Dat schéngt jo am Abléck wéinstens deelweis och d'Meenung vun der Regierung ze sinn. An awer gëllt et opzepassen. D'Regierung weist hei, wéi séier si hir Meenung kann änneren. Si hat jo bis elo eng diametral aner Meenung vertrueden. Mir hunn och hei Vertrieder vu 4 Parteien héieren, déi ganz eloquent duergestallt hunn, wéi ee seng Meenung kann änneren. Ech hunn de Kolleegen hir Riede matbruecht, déi se hei virun e puer Méint gehalen hunn, a wann ee sollt dorunner interesséiert sinn, da liesen ech hinnen dat ganz gär vir. Déi Prozedur, déi eis proposéiert gëtt elo, ass net koscher. Wat heescht konkret en informellen Dépôt vun engem Impfgesetz? De Projet de loi, Kann op déi Manéier schonn extrem wäit virbereet gi, soi-disant informell, bal esou wäit, datt e kann an d'Plenière kommen. Den Här Staatsminister huet gesot, den Exposé des motifs, dee feelt, mee deen ass a fënnf Minutte geschriwwen. A wann d'Majoritéit wëll, gëtt esou e Projet an e puer Deeg duerchgeboxt. Eng éierlech an transparent Politik gesäit anescht aus. Mir wëssen net, wat d'Intentioune vun der Regierung sinn an a wéi enge konkreten Ëmstänn aus engem informelle Projet e formelle Projet gëtt. Mir wären do interesséiert un transparenten an objektive Krittären, wéi ze soen, dann an dann sinn d'Konditiounen erfëllt, da wëssen d'Leit dobaussen och, kënnt et zu enger Impfflicht oder kënnt et net zu enger Impfflicht. Dat ass am Abléck e bësschen nebulös. Et gëtt vill Saachen, déi eis an der Argumentatioun vun der Regierung stéieren. Sou dat éischt emol, déi Alterskategorie iwwer 50 Jor ass arbiträr a si ass wéineg argumentéiert. Bis elo recommandéiert Lëtzebuerg en zweete Booster fir Persounen iwwer 70, d'Europäesch Unioun fir iwwer 60 Jor an aner Länner hunn aner Altersgrenzen. All déi Altersgrenze si wéineg motivéiert a wéineg differenzéiert. A wat fir eis besonnesch wichteg ass, Déi Leit iwwer 50 Joer si volljäreg a déi kënne ganz gutt fir sech selwer decidéieren. Mir héieren hei, d'Experte sollen dat kucken, d'Politiker sollen dat kucken. Mee dat ass eng Infantiliséierung vun deene Leit iwwer 50 Joer. Déi wësse ganz gutt fir sech selwer, ob se sech wëllen impfe loossen oder net. Dat heien ass e bëssche, wann ech wëll héiflech sinn, de Wee vun enger Altersdiskriminéierung. A wann ech wëll e bëssche manner héiflech sinn, soen ech, dass eng Frechheet, fir iwwer déi Leit, fir iwwer 50 Jor hei wëllen einfach vun uewe rof zu eppes ze zwéngen, wat se eventuell fir sech net wëllen. An dann och nach soen, Ma Dir musst Iech all puer Méint nach eng Kéier e Booster sprëtze loossen. Ma wie si mir, fir iwwer déi Kategorie vu Leit esou wëllen ze verfügen? Mir héieren och dacks vu ville Parteien, mir héieren och dacks vu ville Parteien hei dee Slogan My body, my choice. Mir hunn en nach viru Kuerzem héieren an engem Kontext, wou en net appropriéiert ass, well do d'Liewe vun enger drëtter Persoun a Fro gestallt gëtt. Mee hei ass et appropriéiert, My body, my choice. Ma da gitt de Leit dach dat Recht an hir Recht op kierperlech Integritéit, fir sech net engem anere mussen ze ënnerwierfen a fir sech selwer kënnen ze decidéieren, wat richteg ass. D'Erfarungen aus deenen anere Länner sinn eendeiteg, Do wou probéiert gouf, eng Impfflicht anzeféieren, ass se entweder huet net fonctionnéiert oder se ass erëm zréckgezu ginn. Mir haten e puer Länner elo hei héieren, et gëtt och nach aner Beispiller, mee se ass néierens e Succès. Also och wa se hei eng Kéier ageféiert gëtt, da gëtt nach hei nuancéiert zwëschen Impfzwang an Impfflicht. A wëll da d'Leit da wierklech bei den Dokter schleefen? Wat ass dat iwwerhaapt fir eng absurd Diskussioun? Natierlech kann et, mir hu gesinn, datt d'Impfflicht a ville Länner net fonctionnéiert, an iwwerhaapt vun engem Impfzwang hei nach ze fabuléieren, dat geet jo wierklech scho ganz wäit. Et gëtt keen Impfstoff am Abléck, deen deenen neien an zukünftegen, déi mer och nach net kennen, Covid-Varianten ugepasst wär. Mir hunn nach Medikamenter, mir hunn nei Behandlungsmethoden, dat heescht och vum Medizineschen hier presentéiert sech d'Situatioun haut anescht wéi fréier. Awer mir musse kucken, en Impfstoff ass jo u sech eppes, wat soll virun enger Infektioun schützen. Déi Impfstoffen, déi mer bis elo hunn, schützen net virun der Infektioun. Si schütze vläicht virun engem schwéiere Krankheetsverlaf. Dat ass awer eppes anescht. Mee mir mussen eis ëmmer froen, wann ee esou en Impfstoff dann huet, deen u sech net d'Infektioun prevenéiert, awer kann Niewewierkunge provozéieren, wou d'Laangzäitwierkung a Fro gestallt ass, déi héchstens e puer Méint ass, soss bräicht ee jo net all déi Boosteren, muss ee sech awer Froe stellen, ob dat proportionéiert ass. Mir hunn an eiser Gesellschaft all vernënfteg Krittäre wéi eng Hierdenimmunitéit erfëllt, erreecht, iwwerschratt souguer zum Deel, och bei deenen iwwer 50 Jäeregen. Do si 86 Prozent vun de Leit geimpft. Dat ass eng Hierdenimmunitéit. Et gëtt Problemer. Ech menge mir haten hei diskutéiert iwwert e Bremer Modell. Et gëtt einfach Kategorien, wou Leit, déi méi schwéier unzeschwätze sinn. Gutt, do kann een Efforte maachen, fir ze informéieren, awer net fir iergendwéi en Zwang auszeüben. Mir hunn eng Regierung an och mir hunn an deene Rieden, déi bis elo gehal goufen, ass eigentlech mengen ech keen op d'Impfniewewierkungen agaangen. Mee dat ass e reelle Problem. Wann Der mat villen Doktere schwätzt, soen déi Iech, dat se de Problem, déi Problematik vun den Impfniewewierkungen an hirer Praxis als e reelle Problem gesinn. A mir mussen och de Leit, an et sinn der ganz vill, déi sech dorëm Suerge maachen, einfach dat Gefill ginn, dat mer dat eescht huelen. Et musse Prozedure ginn, net bürokratesch Prozeduren. D'Doktere mussen net bestrooft ginn, wa se eppes signaléieren, mee si brauchen do an hirer Nomenklatur e Posten. Et muss endlech einfach sinn, och vum bürokrateschen Opwand hier einfach, fir Impfniewewierkungen ze signaléieren, fir datt mer do méi Transparenz, méi Oppenheet, méi Éierlechkeet hunn. Dann dat Argument vun der sektorieller Impfflicht, dat ass am Fleegsecteur, ass och dowéinst zesummegebrach, well d'Experten haut dat soen, wat d'ADR nach ëmmer gesot huet, Impfung ass selwer Schutz, net Friemschutz. Mä liest eis Rieden no. Mir, mir si keng Wendehals-Politiker wéi verschidden anerer hei am Haus. Impfung ass Selwerschutz, net Friemschutz. Och geimpfte Persoune kënnen de Virus viruginn. An dat ass och en Argument, well ee muss kucken, einfach eng Wouerecht, wann et drëm geet, ob d'Leit sollen opléen oder net opléen, ob se selwer geimpft sinn oder net, mécht u sech keen Ënnerscheed. Dat Argument vun der Iwwerbelaaschtung vun de Klinicken, wat ee jo och haut erëm hei héieren huet, dat wëlle mer och nach eng Kéier an de Kontext setzen. Ech erënneren un d'Proposition de loi vu mengem Kolleeg Jeff Engelen, deen jo drop opmierksam gemaach huet, datt et u Klinikbetter feelt. Elo virun Kuerzem am Tageblatt vum fënnefte Juli wor en Artikel iwwert d'Carte sanitaire, an ech wëll just ee Saz dorauser liesen, Somit stehen in Luxemburg pro 1.000 Einwohner 3,2 Betten zur Verfügung. In Deutschland liegt déi Ratio bei 6, in Belgien bei 5, bei eis 3,2. An da gëtt eis erzielt vun der Iwwerbelaaschtung an de Klinicken. Mee hei hu mer d'Konsequenz vun enger LSAP-Gesondheetspolitik, déi iwwer Joerzéngten net capabel war, fir eis Klinicken op deen Niveau ze bréngen, datt och sech e Problem vun Iwwerbelaaschtung net ka presentéieren. Et ass einfach e Versoe vun der Politik. An mir wëllen net, datt d'Bierger, mir wëllen net, datt d'Bierger herno d'Rechnung bezuele fir d'Versoe vun der sozialistescher, ideologescher Gesondheetspolitik. Et gëtt nei, et gëtt nei, et gëtt nei Geforen, op déi mer mussen oppassen, och op internationalem Niveau. An ech wëll lech der e puer nennen. Déi Kris, wéi och anerer, d'Covidkris, wéi och anerer, féiert verschidden international Organisatiounen, och d'Europäeschen Unioun, derzou fir ze probéieren, méi Kompetenzen op sech ze zéien. Dat ass dann d'Europäesch Gesondheetsunioun. Mir erënneren drun, d'EU huet u sech keng Kompetenzen an deem Beräich, ganz wéineg, e bëssche Koordinatioun, an et soll och esou bleiwen. Mir mengen, dat d'Gesondheetspolitik prinzipiell muss national bleiwen, dat een awer natierlech ka verschidde Saachen, do wou et néideg a sënnvoll ass, och zesumme maachen, awer mir wëlle keng prinzipiell Kompetenzverlagerung un anerer, och net un d'WHO, och net un d'EU. Mir hätte gär, datt de Pass sanitaire als Reesdokument nees ofgeschaaft gëtt. Mir haten hei viru Kuerzem doriwwer geschwat, mir hatten deen agefouert virun der Covidkris. Mir wëllen niewent dem Pass an der Carte d'identité keng gesondheetsbezunnen dauerhaft Reesdokumenter aféieren, an dat hat mer virun der Covidkris, a mir wëllen dee System nees lass ginn. Mir warne viru liberticiden Tendenzen, och an der Europäescher Unioun. De 27 Abrëll huet d'Kommissioun eng Publikatioun gemaach, wou drasteet, Si géing elo konsequent virgo géint Feel an Desinformatioun zu Impfstoffer. Jo, wat heescht dat konkret? Wann een déi Impfstoffer kritiséiert, oder et gétt jo ganz vill Leit, och Dokteren, Experten, déi do international réputéiert Leit, déi do hir Zweifel hunn, ass dat da lo eng Feelinformatioun, eng falsch Informatioun, déi elo muss duerch Gesetz repriméiert ginn? Alt nees eng Kéier kennen wir hei de Schema vun där liberticider Approche. déi an eiser Gesellschaft leider ëmmer méi ëm sech gräift. Mir hätte gär d'Opaarbechtung vun deem, wat heiheem an de leschte Jore geschitt ass. An ech wëll lech just do e puer Saachen nennen, och fir déi Leit, déi den Ënnerscheed maachen zwëschen Impfdrock, Impfzwang, Impfflicht an esou weider. Wat wor den 2G op der Aarbechtsplaz dann anescht wéi eng Impfflicht, en Impfzwang fir sozial schwaach Leit? Et wor dach näischt anescht. Wann s de muss bezuelen, fir däerfe schaffen ze goen, Dat wor dach Impfzwang. A mir hätte gär, datt emol all déi Saachen opgeschafft ginn, datt do emol gekuckt gëtt, och d'Repressioun, de Confinement vun enger Demonstratioun, wou keng rechtlech Basis an d'Policegesetz dofir do war. Mir wëllen, datt emol gekuckt gëtt, wéi et da war mat der Liberté de commerce. Ass et dann normal, datt déi kleng Geschäfter mussen zoumaachen an déi grouss sollen ophalen oder mussen oploossen oder däerfen oploossen? Wéi absurd wor de Couvre-feu, wann een däerf ee Kilometer mam Hond spadséiere goen? Wéi wor et mat der Effikassitéit vun de Moossnamen, och an de Klinicken, wann, wor et dann e medezinesche Schued? Doriwwer gëtt och ni geschwat. Wann Operatiounen hu missen ofgesot ginn, normal Ënnersichungen hu missen ofgesot ginn an do ganz Servicer ënnerbeluecht waren, well natierlech op där aner Säit awer eng Covid-Problematik bestanen huet. Mee et muss een e Bilan maachen, och an der medezinescher Approche an enger Pandemie. dat een net op där enger Säit ganz vill Schued mécht, fir op där aner Säit eng Plus-value ze kréien. Dat muss een ofweien. Genau sou wéi de Lockdown muss iwwerpréift ginn, net, net fir elo Leit do e Feelverhale virzehalen, mee fir dat mer d'Feeler net nach eng Kéier an der Zukunft widderhuelen. Ech menge mir musse léieren aus deem wat geschitt ass, an en neutralen Audit ass néideg. An anere Länner ass dat scho gemaach ginn, oder et gëtt gemaach, an dat soll gemaach ginn. Dat soll gemaach ginn. Jo, mir kucken dat, Här Statsminister. Op jidde Fall, dass eng Fuerderung un den adr, wann Der drop ageet, da freeë mer eis. A fir d'Zukunft hätte mir gär eng méi resilient Gesellschaft. Mir hätte gär eng resilient Gesellschaft. Mir hate schonn e puermol gesot a Motiounen hei abruecht, déi allerdéngs verworf goufen, datt mer gär Reserven hätten, och strategesch Reserven. An déi aktuell Kris an der Ukrain weist eis jo, wéi néideg dat ass, zum Beispill am Energieberäich, awer net nëmmen do. Mir hätte gär e Pandemiegesetz. Mir hätte gär éierlech Statistiken. An dat ass zum Beispill och an de Radioen, och déi Dramatiséierung, wann all Dag do Statistiken do gesot ginn, wann all Dag do Statistike gesot ginn, wou een net erausfënnt, sinn déi Leit da lo mat oder um Covid gestuerwen, wat e groussen Ënnerscheed ass. Och do muss ee mol e bësschen ofrëschten. Mir hätte gär natierlech, dat Leit weiter informéiert ginn iwwert de Covid, iwwert d'Preventioun, alles wat néideg ass, awer eist Zil ass et, eng Politik ze maachen ouni Angscht, ouni Drock a vum géigesäitege Respekt an der Gesellschaft, vu Geimpften an Net-Geimpften, datt déi Feindbiller, déi hei opgebaut goufen an den leschte Joren, rëm ofgeschaaft ginn an datt mer zu engem friddleche Mateneen an tolerante Mateneen fannen. Ech soen Iech Merci.